Шушы Рамазан айларда күбәйтер Кемдер инте иншаллаһу тәгалә шушы Рамазан аенда хата кимчелекләрдән тыелып торыр. Һәм дә без өмет итәбез, шушы Рамазан аенда безгә яңа булган изгелекләребез киләчәк елыбызда даим хәлгә керәчәк, Коръән уку, дога кылу якларындан Алла Субхана ва Тәгаләгә иман ягындан яңарулар һәм дә инде иншалла шушы Рамазан аенда без тыелып торган хата кимчелекләребез инде үткән елда калачак һәм дә Аллаһ Тәгалә аларны гафулардан иләчәк дип иншаллаһу тәгалә. Кадерле җәмәгать, Рамазан ае ул шул бер рәхмәт ай, кайсында кешеләр төрле яктан изгелекләр эшли ала. Шушы изгелекләрнең иң зурысы ул ураза, имсәк. Кайчан кеше тыела, аңар көндәлек тормышында кирәкле, хәләл булган әйберләр, ул ризык, эчемлек, гаилә мөнәсәбәтләре, якынлык ягыннан. Һәм дә, әлбәттә, ул эшләрдән һәм дә фигыльләрдән, ризыклардан ул тыела, үзенең ничек тә булса сәламәтлеген яхшыртыр өчен түгел, ә Алла Субханатының рәхмәтенә ирешәм дип. Шул сәбәпләрдән уразаны тота, бала чагалар да 12 яшьтән, 13 яшьтән дә Хәтта шул балалар кайсына җиде-сигез яшьләрдә көннең бер өлешен ураза тотып алалар, аннан соң оныталар да авызларын ачалар. Шул ук вакытна 80-85 яшькә хәтлек, 90-га яшькә җиткән әби-бабайларыбыз да әле уразаларны тоталар, без аны ишетеп торабыз, Алла Субхана Тәгалә әҗер-савапларын бирсен. Һәм дә, әлбәттә, бу уразаны кеше тота, тыела, Аллаһ Субхана Тәгаләнең рәхмәте булсын дип. Һәм дә, һичшиксез, Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә дә Рамазан аеның нигъмәтләрен ачып җибәрә һәм дә шулардан берсе ул Коръән иңү. Шаһ Рамадан аллази унзиля фихил Коръән һудәл линнәс дип Аллаһ Субхана Тәгалә безгә иң беренче аны искәрмә ясый. Рамазан ае ул шул ай, кайчанда сезгә Коръәни Кәрим Иңде, һәм дә ул сезгә туры юлны күрсәтүче, ди. Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы дин аша безне җәннәткә этәрә. Карасак, югыйсә диндә ул бит инде изгелеккә, яхшылыкка алып бара, ләкин дә Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне мәҗбүр кылмады шушы динне үтәргә. Аллаһ Тәгалә бирде безгә ихтыяр көчен. Без динне үти алабыз һәм дә үтәмәскә дә мөмкинлегебез бар. Ләкин дә инде җаваплыгыз үзебездә. Аллаһ Субхану Тәгалә безгә үзенең рәхмәтләрен күрсәтә. Карагыз, сезгә Коръән бирелде шушы Рамазан аенда, аның хөрмәте ягыннан уразагызны тотыгыз.

Һәм дә шушы Рамазан аенда нинди җиңеллекне күрәбез? Алла Субхана Тәгалә безгә ачыклап җибәрә. Әгәр дә сез сәфәрдә булсагыз, яки сез чирле булсагыз, яки хатын-кызлар йөкле булса, шул вакытны уразаны тотмаска мөмкин. Ләкин аннан соң сезгә кайтырга кирәк. Сәламәтлек кайткач, сәфәрдән, авыр эшләрегездән кайткач, инде йөкле хатын үзенең баласыннан азат булгач, инде үзенең сәламәтлеге кайткач, мөмкинлеге булгач, уразасын ул тота. Әгәр дә инде ул сәламәтлек сәбәбеннән уразаны тота алмаса, Ул шул вакытны фидиясен бирә. Фидия дә ул җәмәгать безнең мал мөлкәтебездән чыгу гына түгел бит ул. Ул җәмгыятебезгә һәм дә җәмгыятьнең иң әйтик мохтаҗ э, кешеләргә бер ярдәм, сөенеч булып тора. Шуңарда Рамазан айы ул фәкать кешегә бикләнгән бер изгелек кенә түгел. Зекер тәсбихне кылдың да, утырдың да, шушы зекер тәсбих үзеңдә генә калды. Ураза, җәмәгать, Рамазан ае ул сиңа да, җәмгыятькә дә бер файдасын китерә. Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.